Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh qıymetli din qardaşlarımız! Bugünki Ramazan nasihatımız dinimizge köre işçi tutmaqnıñ yeri ve qaideleri aqqında olacaq. Allahu Taalâ insanlarnı çeşit allarda yaratqan ki, olar bir-birini işçi olaraq tutmağa mecbur qalalar. Bunıñ yanında cemiyetler içinde yaşağan insanlar bir qaç zenaatnı ögrenmek yerine tek bir meslekte mütehassıs olmağa başladılar. Bütün bularnıñ neticesinde er bir insan öz ömrü boyu en azından bir kere olsa da özüne işçi tutqandır. İslâm dinimiz bu meseleni çette qaldırmayıp, belli bir şartlar, sıñırlar ve talaplar qoyğandır ki, böylece insanlar bir-biriniñ emegi ve zametinden qolay-qolay faydalansın. Bu şartlarnı közden keçirgen soñ añlaşıla ki, dinimiz eki tarafnıñ da aq-uquqlarını tüşüngen. Bu meseledeki şeriat ükümleri işçi ve iş bergeniniñ aralarında bir qavğa ve raatsızlıq çıqmaması içün qoyulğandır. Dinimiz bu şartlarğa tas-tamam uymaqnı emir ete. Keliñiz, olarnı qısqadan közden keçireyik. Yazıq ki, videoblogımıznıñ formatına uymaq kerekmiz. Bu sebepnen bir çoq maddede deliller, yani ayet ve hadisler, olmaycaq ya da qısqadan aytılacaq. Birinci madde, İşçi tutmaq ne demektir? İşçi tutmaq başqa insannıñ işinden fayda körmek ve qarşılıq olaraq bu insanğa maaş ya da aylıq bermek demektir. Bu da kira tutmaqnıñ bir çeşitidir. Lâkin mında başqa insannıñ emegi ve işi kirağa alına. İşçi tutmaq dinimizce elâl bir şeydir. Allahu Teala ayttı ki, Euzubillahi mineşşeytanirracim, Ve rafa'na ba'dahum fevqa ba'din derecatin liyettehiza ba'dahum ba'da suhriyye, Bir-birlerine işlerini baqtırsınlar dep Biz olarnıñ bir qısmını başqalarından derecelerde üstün ettik. Ekinci madde, işçi tutuvnıñ şartları. İslâm dini belli bir şartlar qoyğandır. İşçi tutulğanı vaqıt bu şartlarğa mıtlaqa riayet etmek kerek. Amma bu şartlarğa uyulmasa işçiniñ zametinden faydalanmaq aramdır. Üçünci madde, Añlaşmanıñ yani dogovornıñ tizilmesiniñ kerekligi. İslâm dinine köre işçi tutulğanda eki taraflama añlaşma tizilmek kerek. Ve mutlaqa bu añlaşma işniñ başından tizile. Atta dinimiz bu añlaşmanıñ şartlarını da belli etken. Añlaşmada işniñ çeşiti ve işniñ vaqtı belgilenmek kerek. Aynı vaqitte şu sırada işçiniñ aqı da belgilense yahşı olur. Dördünci madde, işniñ çeşiti. İşniñ çeşiti belli olmasa, añlaşma aqiqiy ve kerçek sayılmaz. Yani aydınlıq olmağan meselede iç bir taraf añlaşmanıñ şartlarına uymağa mecbur degildir. Bu sebepnen seni tuttum ama ne yapacağını işke çıqqan soñ añlatacam kibi lafları añlaşmanı kerçeksiz yapa. Atta işniñ çeşitini konkretsiz aytmağa yetersizdir. Meselâ, duvarlarnıñ süslenmesi, yani odelka yapılması, ya da sıvalanması, ştukaturka yapılması da konkretsiz sayıla, çünki duvarlarnıñ qıyışlığı er yerde farqlıdır. Demek, tamir işi içün eñ başta işçi duvarlarnı baqıp çıqa, soñ ise añlaşma tizile. Bu sırada hatırlatamız ki, işçi tek elâl sayılğan işlerde tutula ve bunıñ añlaşması tizile. Yani şarap yapmaq ya da faiz operatsiyalarda iştiraq etmek içün añlaşma tizmege aramdır. Beşinci madde, işniñ müddeti, yani vaqtı. İşçi tutulğanda işniñ müddeti ve vaqtı belgilene ve bu añlaşmanıñ esas qısmıdır. Bu meseledeki diqqatsızlıq ve aydınsızlıq qavğa ve raatsızlıqqa yol aça. İşniñ çeşitine köre vaqıt kimerde saatlarnen, künlernen, aylarnen ya da atta yıllarnen sayıla. Bunıñ yanında qayd etemiz ki, bazı iş çeşitlerinde zaman lafını açmağa keregi qalmay. Meselâ, taksi tutulğanda. Eger de siz taksi tutıp taksi aydavcısına, Meni vokzalğa alıp bar! degen olsañız, aydavcı şu vaqıtta añlaşmağa uymaq kerek. Altıncı madde, maaş ya da aylıq. Peyğamberimiz salâllahu aleyhi ve selem dedi ki, Bir de biriñiz işçi tutqan olsa, oña zametiniñ aqını belli etsin. Böylece zametniñ aqını belgilemek daa da güzel, amma şart degil. Maaş ya da aylıq belli olmaq kerek ki, onı almağa vaqıt kelgende bir qavğa çıqmasın. Çünki er bir añlaşmanıñ temelinde qavğa ve munaqaşalarnıñ yolunı kesmek bardır. Bu sebepnen aylıq iş başlamadan evel añlaşılmaq kerek ve işçiniñ aqqı añlaşılmağance işçiniñ zametinden faydalanmamaq daa da yahşıdır. Amma kene de ara-sıra işçiniñ aqqını başından kelişmek imkânsız ola. Meselâ, kimerde bir kompyuterniñ ustası tizetüvniñ esabını tek iş bitken soñ aytıp ola. Yedinci madde, İşçiniñ kim olacağını belgilemek. Bazı vaqıtları işniñ çeşitine köre işçiniñ kim olacağını belgilemek müimdir. Meselâ, çuqur qazmaq içün kim çalışacağı pek farq etmez, amma köz ya da yürek ameliyatı içün insan konkret bir doktornı tuta. Böylece, añlaşmalarda işçiniñ kim olacağı bellimi, oña da baqılmalı. İşçiniñ özü de aynı alda oluşu mümkün. Meselâ, onı Mersedes Sprinterni aydamaq içün tutqanlar. Bunı da añlaşmada yazıp alğanlar. Amma işki çıqqan künü oña qolaysız bir Gazel maşinasını berseler, bu işçiniñ raat-raat Mersedes Sprinter maşinasını talap etmege aqqı bardır. Aslında, bu meseleniñ daa çoq incelik ve nüansları olsa da, aytqanımız kibi, format sebebimden, işçi tutma mevzunı terenden baqıp çıqmağa çaremiz yoqtır. Şunı da qayd etmek kerek ki, işçi ve onı tutqan adamnıñ arasında işniñ keyfiyeti, işniñ müddeti ya da aylıq kibi meselelerde qavğa ve raatsızlıq olsa, ekisi de qadı efendige, yani akemge, barmaq kerekler. Qadı efendi ise bu davanı adaletli bir şekilde çezmek kerektir. Bunı yapmaq içün qadı efendi kerek olsa ekspertni çağırıp, yapılğan işniñ keyfiyetini teşkirir. Kerek olsa da işniñ orta fiyatlarını ögrenip, işniñ aqını ne qadar olğanı aytıp qoyar. Qadı efendiniñ bu qararını eki taraf da qabul etip, uymaq kerek. Ürmetli din qardaşlarım! Allahu Taalâ işçit tutqan allarımızda bizim yardımcımız olsun, bütün zikr etilgen şartlarğa uymağa nasip etsin. Bunıñ qarşılığında bizler Esap kününde quvandırılacaq bol-bol sevaplar yazdırsın, bizlerni Cehennem ateşinden qorçalasın. Kelecek Ramazan nasihatlarımızda körüşmek üzre. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekâtuh.